Tsy ny tanora ihany fa ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny no iahian'ny Gen Matason sy ny Cnaps. Ankoatra ireo dia jerena manokana ihany koa ny tontolo ambanivohitra izay kitro ifaharan'ny fampandrosoana. Tsy ireo ihany anefa fa eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ka antony nanohanany ny lalao baolina kitra izay notanterahana teto amin'ny kaominina Andranomanelatra sy ny kaominina Mahereza. Tanjona ny hanentanana ny tanora hiditra lalindalina kokoa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. ny miara-miasa ny Madason sy ny Cnaps mba hahafahan'ireo tantsaha malagasy misitraka ny zony amin'ny fiahiana ara-tsosialy, indrindra indrindra izany amin'ny fisondrondronoana. Natao izany izao hetsika izao eto Andranomanelatra ihany koa Mba entina manetsiketsika ny tanora, entana manentana ihany koa ny tanora amin'ny fialam-boly, amin'ny fitaizana satria ny Cnaps tsy mionona amin'izay fiahiana ara-tsosialy izay ihany fa mandray anjara, mandray andraikitra amin'ny fanetsiketsehana, fanohanana ny fanatanjahantena sy ny tanora amin'ny ankapobeny. Lalao baolina kitra roa sosona no notanterahana nandritry ny andron'ny efatra amby roapolo desambra izay natao teto amin'ny kaominina Mahereza sy Andranomanelatra. Ho an'ny lalao nifanandriana ny ekipan'ny Bemilolo sy Andranomanelatra dia sava ranonando ihany no natao ary mbola hisy ny fanitarana. Hisy ny fanatsarana ho atao satria tsy vao izao no hisy hetsika fitaizana tanora natao teto an-toerana. Hiainga amin'ny kaominina hiditra amin'ny distrikan'Antsirabe faharoa ka handraisana anjara kaominina miisa roapolo ary hiditra amin'ny faritr'i Vakinakaratra ny lalao baolina kitra ho tanterahana. Ity moa tsy vao sambany no nanaovana an'ity resaka fitaizana tanora ity f'efa hatramin'ny ela tokoa fa dia izao izany izy miverina indray dia ho hatsaraina sy ny fanantenana dia ho hoe mba hahazo an'izany terrain synthétique zany eto amin'ny aty amin'ny Andranomanelatra, Oriere any Vakinakaratra sy Antsirabe iray manontolo mihitsy ato amin'ny faritra Vakinakaratra tompoko. Tratra ny tanjona ho an'ny lalao izay notanterahana teto Andranomanelatra. Torak'izay ihany koa ny lalao notanterahana tany kaominina Mahereza. Raha tsiahivina dia olona tena mpankafy lalao baolina kitra ny tale jeneralin'ny Cnaps, Raolona Razakarabekoto. Efa taona nisesy izay no nandrombahan'ny ekipan'ny Cnaps Sport ny amboaran'i Madagasikara. Mbola izy ireo ihany koa no nandrobaka ny amboaran'i Madagasikara teo amin'ny lalao baolina kitra enina ambin'ny folo sy roa arivo. Tratra aloha izany ny tanjona, vita soamantsara ny fifaninanana ary dia tahaka ny faninanana rehetra ihany izany dia isaorana izany ny tompon'andraikitra tsirairay avy. Isaorana manokana ihany koa izany ireo ekipa izay nandray anjara. Isaorana manokana ny ny Cnaps izany izay mandray anjara izany ary manohana izao asa inona moa izany fihaonana ara-panjahanteny izao izany, fiaraha-miasan'ny Madason izany, ONG Madason sy ny Cnaps no nahatanterahana izao. Ary mety misy ihany ny harenina izany aman'araka fa Centre Ambavarà moa izany fa dia isaorana ny tsirairay avy izay tonga nandray anjara. Ilay izy angamba neo ny adversaire azo lazaina hoe maivana ihany nefa ny fanomanana koa efa ela no nanomboka nanomana an'ilay lalao dia izay angamba no antony nahazoanay ny fandresena androany. Izahay moa dia misaotra betsaka ny Cnaps sy ny Madson nahavita ity filalaovana baolina kitra ity dia misaotra betsaka anareo tamin'ny fikarakarana ka vita soamatsara ary teraka soamatsara ihany koa dia misaotra betsaka anareo ihany koa izahay fa nanoloranareo an'izao zava-baovao teo aminay izany ary ary mangataka aminareo am-pelatanana tokoa izahay satria ny eto aminay dia tia sport aby ny vehivavy na ny lehilahy dia nefa tsy ampy izany eo amin'ny eo amin'ny fikarakarana sy ny filalaovana an'ilay i- ilay sport dia mangataka fanampiana aminareo feno dia feno tokoa raha mba mety aminareo ary Mba ho atomboka anareo tsy ho ela fa hitohy hatrany hatrany. Misaotra tompoko. Izay izany aloha ny tournoi vitantsika teto amin'ny commune Mahereza tamin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity. Mikatona ny topi lalaovana amin'ny herintaona indray. Madagascar Information.